Ул тудырган сәхнә образлары, аның гаилә тормышы, кичергән теләк-омтылышлары, максат-хыяллары, эчке дөньясы, иҗади тормышының матур сәхифәләре ачылыр. Аның безнең арадан китүенә алты елдан артык вакыт узды. Тик якыннары, хезмәттәшләре, туганнары, яраткан тамашачысында булган якты хатирәләр, аны югалтудан кичергән тирән яралар әле дә яши. Чынбарлыкны кабул итүдә, тормышка, кешеләргә карашны бәяләүдә үзгәрешләрен, үз төзәтмәләрен кертә. Нәкъ менә шушы сәбәпләр кулыма каләм алып, әтием Габделфәт Шәрәфиев турындагы үзем табып җыйган материалларны туплап, анализлау, аның тормыш һәм иҗат юлын мөмкин булган кадәр тулы рәвештә күз алдына бастыру, артистның иҗат юлының үсешен күрсәтү теләген тудырды.

1989 елда Татарстанның атказанган артисты, 2011 елда Татарстан Республикасының халык артисты дигән мактаулы исемнәргә лаек булуы, яраткан театр сәхнәсендә 80 ннән артык образ иҗат итүе, педагогик һәм иҗтимагый эшчәнлеге, һәрвакыт күңеленең түрендә булган гаиләсе, якын дуслары, туганнары, хезмәттәшләре истәлекләре белән танышырсыз. Китапта бирелгән бай фотоматериаллар артист уйнаган спектакльләрдән өзекләр, күп санлы гастрольләр, тамашачы белән фикер алышулар, гаилә архивының кабатланмас мизгелләрен күрергә мөмкинлек бирер. Бәхетлеме кеше дөньяда? Ай туганда, җиргә туса да, бишегендә көлеп ятканда күз тиярлек матур булса да, Туган җирен анам димәсә, анам диеп янып көймәсә, чишмә суын учлап эчкәндә йөрәгендә шатлык сизмәсә, нигә туган кеше дөньяга? Бәхетлеме кеше дөньяда? Киемнәре ефәк булса да, сандугачлар сайрап торганда, бакчаларда гөлләр җыйса да, гомердә бер кайгы күрмәсә, бер моңланып җырлый белмәсә, Арып талган ялгыз юлчыга түрләрендә урын бирмәсә, кем булган соң кеше дөньяда? Бәхетлеме кеше дөньяда? Бизәкләр алтын булса да, хөрмәтләре көмеш табакта, өстәлендә ташып торса да, кулларында сөял булмаса, тир тамчысы йөзен юмаса, гомер буе икмәк ашап та тозлы тирнең тәмен тоймаса, тук булганмы кеше дөньяда, бәхетлеме кеше дөньяда? Тормыш юлын уйнап үтсә дә, матур ярлар аңа үзләре йөрәкләрен бүләк итсә дә, мәхәббәтнең кадерен белмәсә, үз йортына бала килмәсә, иртә белән йөзен балкытып, атасына карап көлмәсә, нәрсә тапкан кеше дөньяда? Бәхетлеме кеше дөньяда? Ят илләрдә рәхәт торса да, гөмбәзләрен бизәп алтынга, асыл таштан сарай корытса да, туган йортын табып күрмәсә, туган җиргә ятып үлмәсә, яз көнендә чәчәк куярга, каберенә дуслар килмәсә, ник яшәгән кеше дөньяда?

Гади бер татар авылыннан Россиянең интеллигенция бишеге булган Ленинградның театр, музыка һәм кино институтына кереп, мәдәниятыбызның йөзек кашы булган дахи укытучыларда уку, татар милләтенең рухи кыйбласы булган Галиәскәр Камал театрының иҗат труппасына кереп, яраткан театрында 40 елдан артык хезмәт итеп, бихисап образ иҗат итеп, Тамашачы күңеленә кереп калу, яраткан кешесен табып, аның белән 40 ел бергә гомер итеп, яраткан әти, бабакай, тормыш иптәше булу, күпләрнең якын дусты, туганы, таныш булмаган кешегә дә елмаеп, рухын күтәрә алу, үзенә генә хас самимилеге, сөйкемлеге ул бәхет түгелмени?